busnes yn hunan ac hefyd o ran yy y cyflwyno ar y radio. So bachan o lan y byddr ydw i yn wreiddiol um, a fe si i Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ac um, ym mlwyddyn 11 neu blwyddyn 5 oedd e pryd hynny um, fe ges i y profiad o ddechrau ym fusnes yn hunan pryd hynny. Uh, dechreuais i wneud disgos i, i wahanol um, bobl, um, pobl oedd yn cael eu pen-blwydd yn ddeunaw, y barn dances, y priodasau ac yn y blaen. Felly, um, nes i ddechrau wneud discos pan o'n i ym mlwyddyn 11 yn yr ysgol. A pryd hynny, oedd yn dad i'n mynd o amgylch bob nos Wener, bob nos Sadwn, o'n i'n gwneud partïon plant hefyd uh, ambell waith ar reid yr wythnos. Felly fe ges i flas o uh, gyflwyno pryd hynny a gweud y gwir pan o'n i yn yr ysgol. Ac mi oedd hi'n gyfnod prysur iawn a gweud y gwir, fel o'n i'n gweud, o'n i allan bob penwythnos a hefyd yn ystod yr wythnos. Yym, yn ystod hefyd, pan o'n i ym mlwyddyn 11 yn yr ysgol, yy, fe ges i'r cyfle o gyflwyno ar orsaf radio lleol, sef yy, Radio Ceredigion. Ac yy, mi fues i'n cyflwyno rhaglen yy, bob dydd Sadwrn a gweud y gwir, rhaglen yym, Adloniant oedd hi, a gweud y gwir, cyn i'r rhaglenni chwaraeon ddechrau ar brynhawn dydd Sadwrn. A ges i brofiad gwych, a gweud y gwir, yn wneud gwahanol raglenni. Um, a pryd ynni, pan o'n i yn yr ysgol, a gweud y gwir, uh, nes, i, nes i feddwl, reit, dwi ddim eisiau mynd i brifysgol, Dwi 'di cael y profiad yma nawr pan o'n i yn yr ysgol i, i wneud discos ac yn y blaen, i, i, uh, i wneud rhaglenni ar gyfer Radio Ceredigion. Felly, nes i benderfynu rhoi galwad ffôn i ambell i theatr yng Nghymru i weld a oedd yna swydd o gwbl yn mynd gyda nhw, o ran falle tu ôl y llenni ac yn y blaen, ar yr ochr sain, ar yr ochr dechnegol. Um, a mi nes i ffonio Theatr Felin Fach achos oedd 'na gysylltiad gyda fi gyda Theatr Felin Fach. O'n i wedi bod yn rhan o, o'r pantomain enwog wrth gwrs ac o'n i wedi cydweithio gyda nhw ar sawl achlysur. A nes i cael gair bach gyda uh, Euros Lewis, darlithydd a gofal y, y theatr pryd ynni. A nath e weithau, wel Mark, i ni'n adeiladu stiwdio radio i ddarlledu rhaglenni radio um, ar gyfer Radio Ceredigion reit ar waelod y maes parcio. A tybed a fydde diddordeb gyda ti rhedeg y stiwdio radio yna o ddydd i ddydd. Ac um, dyna beth i gwyddodd a gwed y gwir, uh, fe ges i gynnig swydd gyda Theatr Felin Fach i fod yng ngofal uh, y stiwdio radio yna o ddydd i ddydd. A mi fes i'n cyflwyno nifer fawr o raglenni, fe fes i'n ateb y ffôns, um, fe fes i'n ymchwilio, cynhyrchu, um, rhoi'r cerddoriaeth mewn i'r cyfrifiadur ac yn y blaen. Llwythi o, o, o waith a gwed y gwir, um, hyd yn oed um, wneud y gwaith dwsto. Ond ges i brofiad anhygol a gwed y gwir yn y pum mlynedd fi es i fyna yn theatr fel un fach. A wedyn, symud mlaen o fyna, ges i gynnig swydd wedyn, um, fel um, freelance a gwed y gwir, um, cyflwynydd freelance gyda BBC Radio Cymru. Um, Aled Glyn Davies oedd uh, y golygydd uh, Radio Cymru pryd hynny, a nath e gynnig um, rhaglen i fi bob nos ar Radio Cymru o'r enw Diwrnod i'w gofio, lle o'n i'n uh, cyflwyno uchafbwyntiau o ddarlledu ar Radio Cymru yn ystod y dydd a rhoi i mewn i raglen hanner awr yn ystod y nos. Felly dyna be fues i'n neud am ychydig a gweud y gwir gyda Radio Cymru oedd cyflwyno y rhaglen yna. Fe fues i hefyd wedyn yn llenwi'r bwlch i gyflwynwyr eraill pan maen nhw um, bant falle yn, uh, yn sâl neu ar wyliau ac yn y blaen. Felly o'n i'n cael nifer fawr o gyfleuon a gweud y gwir gyda Radio Cymru. Um, ac uh, hefyd y rhaglen nos Sadwn, fe ges i gynnig cyflwyno rhaglen nos Sadwrn lle ydw i'n neud ar hyn o bryd a gweud y gwir, um, cyflwyno rhaglen bob nos Sadwrn rhwng hanner awr wedi pimp a naw o'r gloch a mae'n bron a bod yn 20 mlynedd ers i fi ddechrau cyflwyno y rhaglen yna. Um, felly mae'n rhaglen adloniant, rhaglen geisiadau, lle mae yna bobl yn gallu cysylltu yn uniongyrchol â'r rhaglen, yn gofyn am gyneuon ac yn y blaen. Mae'n rhaglen hollol fyw, a gweud y gwir, ac i ni'n cael ymateb arbennig o dda bob nos Sadwrn gyda'r gwrandawyr, lle mae yna gyfle iddyn nhw ddewis eu caneuon, beth maen nhw eisiau gwrando arno. Felly, fel o'n i'n gweud, nifer fawr o gyfleuon wedi dod uh, gyda Radio Cymru, a fel o'n i'n gweud, dwi wedi bod yna ers bron i 20 mlynedd, um, a yn ystod y cyfnod yna hefyd, um, fe ges i flwyddyn yn gweithio fel cynnyrchydd digwyddiadau um, lle o'n i'n mynd ar bus y bbc i wannol ardaloedd a darlledu o'r uh, lleoliad yna. Fe fies i i'r Alban, fe fies i Iwerddon, Lloegr, gwahanol lefydd yng Nghymru, lle oedd yna raglenni wedyn Radio Wales a Radio Cymru yn cael darlledu o'r stiwdiodd gyda ni ar bus y bbc. Um, fe fies i yn y jobyn yna am flwyddyn, fel o'n i'n sôn, ac oedd e'n brofiad unwaith eto um, profiad arbennig o dda, a beth o'n i'n sylwi yn ystod y cyfnod pan o'n i'n gweithio ar bus y BBC, uh, o'n i'n mynd i wahanol lefydd, o'n i'n mynd i ysgolion hefyd, ac o'n i'n sylwi faint o ddiddordeb oedd gan pobl ifanc mewn technoleg a eisiau gwybod sut oedd pethau'n gweithio. um, ac yn y blaen. Felly dyna lle dath y syniad o ddechrau Studio Box. Ac um, beth i ni wneud o dan Studio Box, o dan ymbarel Studio Box, mae yna sawl peth i gyd a gweud y gwir, ond i ni'n cynnal gweithdai radio i ysgolion, gweithdai digidol, uh, ni'n gwneud podlediadau ac yn y blaen, um, a dysgu pobl ifanc mewn ysgolion, ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, sut mae falle creu rhaglen radio, sut mae cynnyrchu, sut mae defnyddio'r llais ac yn y blaen, golygu hefyd. Felly mae yna sawl elfen yn dod mewn i'r gweithdai yma rydw i'n wneud o amgylch yr ysgolion. A mae yna dipyn o ddiddordeb, a gwed y gwir, gyda Plant Cymru, gyda technoleg ac yn y blaen. Erbyn hyn, fel o'n i'n gweud, dwi wedi sefydlu Studio Box ers 2009. Erbyn hyn, uh, i ni wedi symud mewn i Ganolfan Esbydor Ec yr Egin fan hyn yng Nghaerfyrddin. Um, nes i symud mewn, um, pryd oedd hi? Uh, dechrau'r flwyddyn, a gweud y gwir, lle mae dyn ni dair stafell Uh, yma, mae dyn ni studio radio, uh, mae dyn ni swyddfa fach yn y canol, ac yna mae dyn ni studio YouTube um, yn y pen arall, uh, lle mae cyfle i, i blant i ddod draw fan hyn i'r egin i, i wneud fideos ar-lein ac yn y blaen. Um, cyn y cyfnod clo, fe gaethon ni sawl ysgol yma yn dod i i wneud gwahanol raglenni radio a, a fideos bach ar gyfer um, ar-lein. Felly, um, yn anffodus, dyw'r plant ddim gallu dod lan fan hyn ar hyn o bryd, ond gobeithio fydd pethau yn gwella yn y, yn y misioedd nesaf yma. Ond fel o'n i'n gweud, mae rhaid i fi hefyd ar atgyfeirio. Os nad ydw i gallu gweithio gyda plant, um, mae yna ma bethau eraill hefyd uh, lot o bethau fi wedi bod yn gwneud yn ddiweddar yw uh, trosleisio. Fi wedi bod yn um, recordio um, voice-overs ar gyfer fideos gwahanol, fideos gan Llywodraeth Cymru. Ni wedi gweithio gyda WRU, Minecraft hefyd, uh, yn gwneud uh, lleisiau, um, recordio lleisiau a golygu ac yn y blaen. Felly dwi gallu gwneud hwn o'r studio yma uh, yn yr egin. Felly, mae yna lot fawr o waith lleisio wedi dod mewn a golygu ac yn y blaen. A wi wedi bod yn gwneud lot fawr o, o raglenni hefyd ar gyfer uh, Radio Cymru. Uh, peth arall nes i lansio nôl yn 2014 hefyd yw gorsaf radio ar-lein, um, sef Cymru FM. Uh, nawr, rwy'n mynd siŵr os yna rhai o'n chi wedi clywed Cymru FM o'r blaen, ond os ewch chi ar wefan uh, udrifflig.cymru.fm, Fe gewch chi glywed cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae pedair awr ar ugain dydd saith diwrnod yr wythnos. A mae Cymru FM yn blatfform ar gyfer y rhaglenni gwahanol ydw i'n wneud gyda plant ysgolion cynradd a uwchradd. Maen nhw'n cael y profiad wedyn o ddarlledu mewn, fel petai, ar orsaf radio go iawn. Felly, Cymru FM, fel o'n i'n gweud, nes i lansio fe nôl yn 2014. Um, erbyn hyn, ni wedi cael rhyw 15,000 o lawr lwythiadau ar gyfer app Cymru FM hefyd sydd ar um, Google Play a hefyd uh, sydd ar um, yr App Store. Felly mae yna nifer fawr wedi lawr lwytho'r app er mwyn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. Um, Mae, mae 'na berson, fi 'di rhoi cyfle i'r person yma hefyd, um, Steffan yw ei enw fe, mae e yn, yn cyflwyno rhaglen fach bore di Sadwrn, dath e, draw, dath e ata i yn gwrando ar Cymru FM, mae eisiau profiad o, o ddarlledu. Felly mae e'n darlledu bob di Sadwrn o'i gartre fe. A dyna beth i ni'n trial wneud o ran Studio Box a Cymru FM yw rhoi cyfleon i bobl ifanc i i ddarlledu, i ddefnyddio'r Gymraeg hefyd, dwi'n trial hybu'r Gymraeg a trial hybu'r um, y sîn roc Gymraeg hefyd o ran cerddoriaeth Gymraeg. Mae hwnna yn bwysig, bwysig iawn. Um, a fi'n gobeithio hefyd cyn bo hir fydd yna gyfleon i bobl ac i fusnesau i hysbysebu ar Cymru FM. Felly mae hwnna'n rhywbeth fydd uh, dechrau y flwyddyn nesaf bydd modd hysbysebu. Felly exclusive bach i chi sydd yn gwylio uh, adre ar hyn o bryd fydd, fydd yna gyfleuon fel yn codi. Um, ond uh, dyna ni o ran, o ran y busnes, uh, dyna beth ydw i'n neud o ddydd i ddydd. Fi'n gwybod ar ôl y sesiwn yma, mae yna sesiwn o um, gofyn cwestiynau, a cofiwch unrhyw gwestiynau fyddech chi eisiau gofyn i fi, mae yna groeso i chi wneud yn y sesiwn fydd yn dilyn hwn. Ond dyna chydig bach o flas, fel o'n i'n gweud, o'r busnes ydw i'n rhedeg, Studio Box, a beth ydw i'n wneud o o ddydd i ddydd. Felly gobeithio bod chi wedi mwynhau, ac diolch yn fawr iawn am y cyfle i ddod yma heddi i siarad â chi fan hyn yn yr egin.